Mir presentéieren ech Iech haut gär eis Wahlcampagne, d'Struktur vun eiser Wahlcampagne, d'Ausriichtung, och d'Moyenen, déi mer hunn, fir déi Wahlcampagne kënnen ze féieren. Dozou gehéiert och natierlech d'Finanzéierung. An last but not least, an et gëtt och net last, sondern et gëtt den drëtte Beitrag no der Introduktioun, deen zweeten, nämlech d'Presentatioun vun eise Lëschten. Mer musse vill méi déif Lektiounen zéien aus der Finanz a Wirtschaftskris, wéi déi, déi elo vun deenen aneren politesche Parteien, vun der Regierung, vun der Spezialkommissioun gezu ginn. Mir menge wierklech, dass mer musse fundamental ëmdenken, wat eis gesellschaftlech Entwécklung ubetrëfft. Mir mengen, dass et dringend gëtt, D'Zil vun der Sozialgerechtegkeet erëm eescht ze huelen, a sozial Gerechtegkeet, dat heescht virun allem méi sozial Gläichheet. Mär mengen och wierklech, datt mer fir, an elo gëtt et net a menger Rhetorik dramatesch, mee an der wierklecher Situatioun, datt mär fir eng aner Kris kënnen ze stoppen, déi am Ënnerscheed zur Wirtschaftskris wierklech irreversibel gëtt, nämlech déi vun der Zerstéierung vun eisem Planéit, also Stéchwuert Klimawandel an alles, wat domadder zesummenhänkt, wann ee seet, Zerstéierung vun eisem Planéit, Rettung vun de Ressourcen fir déi künfteg Generatiounen, mä awer och dann e méiglech gläichen Zougang zu deene Ressourcen, dass dat och wat ee jo am Fong geholl ënnert dem Stéchwuert vun der nohalteger Entwécklung kann zesummefaassen, dass dat och net vereinbar ass mat der Logik vun deem System, an deem mer am Moment liewen. Mee wat och wichteg ass, dat ass och ze wëssen, ganz konkret, firwat déi Lénk och steet a wat mir och wäerte maachen, wa mer nom siwente Juni an der Chamber wäerten anzéien. Mir hunn, wéi den Änder dat och schonn ugedeit huet, lescht Woch eng Proposition de loi, eng Proposition de loi presentéiert, fir wirtschaftlech Licenciementer bei Betriber, déi Gewënner maachen, staark z'erschwéieren. Dat ass an eisen Aen ee vun den dräi Haaptpfeiler, wou mer wäerten eis engagéieren, dat heescht dann justement déi Fro vun de Licenciementer, mä och déi Fro, wou mer och schonn am September presentéiert haten, déi Fro vun der Erhéijung vum Lëtzebuerger Mindestloun ëm 300 Euro. Zur Erënnerung, Zur Zäit läit de Lëtzebuerger Mindestloun ënnert der Aarmutsgrenz hei zu Lëtzebuerg. En anere staarke Punkt, dee staark zur Prekaritéit hei zu Lëtzebuerg bäidréit, an och bei jonke Leit, well en och d'Fro vun der Autonomie stellt, dat ass justement déi Wunnengskris, déi mer hunn zënter längerem. Et ass ganz schwéier zu Lëtzebuerg, fir ouni sech ze ruinéieren, wann een net vill verdéngt, Dat wësst Der jo och all. An net vill verdéngt, sech korrekt ze logéieren. Dat heescht, do triede mer och an, an dat hate mer jo och an eiser zweeter Précampagne Recht op Wunnen, do triede mer a fir e massive, fir e massive Wunnengsbau. Wat och nach en Deel vun eiser programmatescher Campagne wäert sinn, dat ass natierlech och d'Fro vum Klima, d'Fro vun der Ëmwelt. well dat jo och nach justement, et gëtt eng Sozialkris, mee d'Fro vum Klima a vun der Ëmwelt ass och eng Konsequenz vun enger chaotescher Organiséierung vun der Welt innerhalb vun engem System, dee just op Profitmaximéierung berout. Dat huet sozial Konsequenzen, mee dat huet och, ëmweltpolitesch Konsequenzen, ganz kloer, déi och erëm sozial Konsequenze wäerten hunn. Wat mer wollte bei der Zesummesetzung vun dëse Lëschten a wat eis do am wichtegsten am Fong war, dat war, fir ronderëm den haarde Kär eng gewëssen Erneierung ze kréien. Zum Beispill eis Leit aus ONGen, déi. Bereet sinn ze kandidéieren op eise Lëschten. Fir een Numm ze nennen, Jeanny Hengen, wat an enger ONG schafft an och niewebäi engagéiert ass an der Entwécklungshëllef. Um Niveau vun de Gewerkschaften och den Nico Reichling, deen op der Südlëscht ass, deen an der Personalvertrieder ass bei Dupont. Ökologesch engagéiert Leit och. Als Beispill de Marcel Lorenzini vun Diddeleng, also och op der Südlech, deen eemolege Gemengerot war vun deene Gréngen. Ee groussen Deel och vun der Erneierung si jonk Leit, déi sech och an deene leschte Joeren engagéiert hunn a verschiddene Kämpf, géif ech soen, zum Beispill an der Referendumscampagne géint den europäesche Verfassungsvertrag, de Michel Erpelding, deen am Zentrum kandidéiert. Géint den Irakkrich kann een den Bernard Thomas nennen an dann den Claude Ballini, deen och sech ganz staark engagéiert hat géint den 56 11. Ech ginn drop an, mat wéinge Mëttelen datt déi Lénk déi Wahlcampagne hei wëll féieren. Am Zentrum vun der Walcampagne steet de Mot d'ordre fir op d'Leit duer ze goen, do wou se sinn. Éischte Volet ass ganz einfach, eng nei Grafik, een neie Logo. Mir hunn eis Grafik iwwerschafft, mir hunn eis een neie Logo ugeholl. Dat heescht, et geet drëm fir eist Erscheinungsbild ze verbesseren an ze vereenheetlechen. Zweete Volet ass Internet, Online Walcampagne. Ech mengen, mir sinn eis der Tatsaach bewosst, datt 50 Prozent vun de Leit ënner 35 Joer hir Informatiounen aus dem Internet bezéien. Dofir ass et evident, datt een eng Internetpräsenz muss organiséieren, déi deem Besoin Rechnung dréit. Et muss een duergoen op déi Gemeinschaften, déi et haut gëtt, déi Diskussioune féieren, déi sech begéinen an, kann sech parfaitement do op eng flott Aart a Weis aschalten. Dat ass eng vun den Ursaachen, firwat datt eis Videoen net nëmmen op eisem Site ze fanne sënn, mee do engem spezielle Kanal vu Youtube ähnlech. An Dir wäert Iech et denken, ass et fir déi Gemeinschaften, déi op Facebook existéieren, fir sech mat deenen auszet an déi sech och austauschen iwwer Gesellschaft a Politik, fir och do präsent ze sënn a rëm eng Kéier verlinkt mat. interessanten Dokumenter a Videoen op eisem eegene Site. Den drëtte Volet vun eisem Wahlkampf oder vun eiser Wahlcampagne, dat ass de sougenannte Stroossewahlkampf. Konkret heescht dat, gemeinsam Optrëtter op ëffentleche Plazen an der ënnerschiddlechster Form, vun Infostänn bis zu Informatiounsvermëttlung, kombinéiert iwwert bësse méi lieweg Aktiounen. Mir wäerten äis och äusseren an Debatten, Konferenzen, vläicht manner op déi. D'Gronn op déi traditionell, duerch déi traditionell Walversammlung an all Quartier, wéi dat emol vrun 20 Joer vläicht nach üblech war, mee éischter eben an der Strooss, op der öffentlecher Plaz. Mir sinn awer och bereet, iwwerall hinzegoen, wou Gruppen sech treffen, déi mat ons schwätzen wëllen. Dee véierte Volet vun eise Mëttele vun der Walcampagne ass natierlech d'Presse, d'Press, d'Medien. Mir hu keng Moyene fir grouss bezuelte Publizitéit, den Andrew huet et schonn ugedeit a wäerten enker drop zeréckkommen. Mir invitéieren d'Press awer reegelméisseg, an Dir hutt déi lescht Zäit och matkritt, ons Stellungnamen an Aktiounen, iwwer ons Stellungnamen an Aktiounen ze berichten. Wéi vill, dat hänkt vun Iech of. Mir schaffe mat engem Budget vun 120.000 Euro. fir déi Wahlcampagne, déi setzt sech zesummen, déi 120.000 Euro, déi setzen sech zesummen aus 15.000 Euro Moyens propres, Moyens propres heescht haaptsächlech Cotisatioune vun eise Memberen, 35.000 Euro Donen. déi mer natierlech an där do Héicht nach net hunn, sondern dat ass dat, wat mer ustriewen. A fir de Rescht bleift e Prêt, dee mer ophuele vu 70.000 Euro, zum Verglach 120.000. Déi gréng, dat ass jo elo nach eng vun deene klenge Fraktiounen an der Chamber, klengeren, déi hunn e Budget vu 650.000. Dausend, vun deene méi grousse Parteie guer net ze schwätzen, bei deene läit de Budget dann ëmmer wäit, wäit iwwert enger Millioun. Mär decken mat deenen doe Sue praktesch all eis Aktivitéiten of, jiddefalls während der Wahlcampagne, während déi Parteien, déi an der Chamber vertratt sinn, jo selbstverständlech nach ganz aner Méiglechkeeten hunn, opzetrieden, eleng wëll se an der Chamber sinn. déi einfach och net agerechent sinn an déi Budgeten, déi si do virstellen, dat heescht a Wierklechkeet sinn hir Moyene selbstverständlech vill méi grouss.